a chi ffrindie. Yym, meddyliwch i fi yn darllen oddi ar hwn, gobeithio gai faddeuant ganddo chi. Mae yn andros o hyfryd eich gweld chi yma heddiw yn Steddfod Wrecsam. Am Steddfod 'da ni 'di gael hyd yma ynde? Yym, diolch o galon atoch chi, i chi am ddod atom ni heddiw 'ma. Wna i ddim a'ch cadw chi, Alun Griffiths ydw i, a fi sydd yn cael y fraint o wahodd y pedwar gŵr bonheddig yma heddiw yym i siarad efo chi, i drafod iechyd meddwl dynion ar ran elusen Meddwl dot org. Sefydlwyd Meddwl dot org ym mis Tachwedd 2016, ac yna ym mis Tachwedd, mis Rhagfyr ma'n ddrwg gen i, 2017, Ugain, cofrestrwyd meddwl dot org yn elusen gofrestredig. Dydy'r tîm craidd sy'n rhedeg yr elusen o ddydd i ddydd ddim yn licio ffys, ond dwi yn mynd i roi tipyn bach o ffys iddyn nhw rwan, ocê? So, Manon Elin James, Hedd Gwynfor, Hywel Jenkins ac Arddin Rhiannon. Dyma'r pedwar unigolyn sydd yn gweithio i'r elusen yn gwbl wirfoddol. Dim lot o bobl sydd wedi deall hynny. Yym, a nhw sydd yn sicrhau bod gan pobl fel chi a finne fynediad i wybodaeth am iechyd meddwl ac i ddarllen a rhannu profiadau personol am iechyd meddwl, i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Doedd dim y fath beth yn bodoli cyn hynny. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw a diolch i'r Cymraeg. Mae rhaid i fi sôn hefyd, wrth gwrs, am y nifer fawr o wirfoddolwyr sydd yn cynnig cymorth drwy amrywiol bethe, fel cyfieithu erthyglau neu cyfieithu gwybodaeth, maen nhw'n stiwardio stondinau mewn gwyliau, maen nhw'n sgwennu blogs ac yn y blaen ac yn y blaen. A rhaid sôn, o'n i ddim yn gwybod bod hi'n mynd i fod yma, ond o'n i 'di sgwennu hwn yn barod, dwi'n addo. Ma' rhaid sôn am Non Parry, sy'n llys genad i Meddwl dot org, ag yn gwneud gwaith amhrisiadwy wrth siarad yn agored ac yn gyhoeddus am ei iechyd meddwl hi ei hun. Diolch o galon iddyn nhw hefyd. Mae Meddwl Doctor wastad yn awyddus i groesawu cyfraniadau newydd, felly os oes syniad gyda chi am erthygl neu flog, neu os ydych chi awydd gwirfoddoli gyda unrhyw agwedd o waith Meddwl Doctor, plis cysylltwch, mae'r manylion cyswllt ar y wefan. meddwl dot org. Felly, gadewch i ni droi at y pedwar sydd yma efo ni heddiw, a mae'n diolch ni yn enfawr i chi hefyd, wrth gwrs. Fel dwi wedi sôn wrthych chi yn barod, dwi'n gwybod o brofiad nad ar chwarae bach mae cytuno i siarad yn gyhoeddus am brofiadau mor bersonol. Ond ar y llaw arall, mae'r penderfyniad yn un mor hawdd gan ein bod ni i gyd yn angerddol am godi llais yn uchel uchel er mwyn helpu eraill, a dyna pam bod nhw yma. Ac yn fan hyn ar fy chwith mae Leo Drayton a fydd yn lliwio'r sgwrs heddiw. Mae Leo yn awdur, yn fardd ac yn ddramodydd o Gaerdydd sydd sydd yn ysgrifennu am ei hunaniaeth a'i brofiadau fel dyn traws, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Wedyn mae gwefr sgrolio achos dy hwn ddim mewn ordor o'n i ddim yn gwybod lle bod o'n mynd nesa. Yym hefyd mae gynnon ni Iestyn Gwyn Jones yn nesa sydd yn berfformiwr ac yn gynhyrchydd digidol. Sly look. Reit, Cai. Cai sydd fan hyn. Mae Cai yn artist dawns a seicotherapydd. sydd wedi bod yn gweithio yn y maes iechyd meddwl a'r celfyddydau ers tro byd, yn y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ac hefyd fel therapydd ac artist llawrydd. Hefyd, mae ganddo ni Aled Vaughan Edwards, yn dilyn diagnosis o iselder ôl-enedigol ei hun, sefydlodd Aled Sut Mae Dad? sef menter gymdeithasol i gefnogi tadau. Dwi'n siŵr y cawn ddysgu mwy am y tri ac am eu profiadau personol nhw wrth i'r sgwrs fynd yn ei flaen. Gair o rybudd i chi gynulleidfa ac i chithau ac i fi fy hun, bydd sôn am faterion iechyd meddwl a all beri gofid o bosib yn ystod y sesiwn. Mae'n bosib y bydd sôn am bynciau poenus fel trais a hunanladdiad. Mae pob croeso i chi adael y babell a neu dychwelyd ar unrhyw adeg, does yna ddim beirniadaeth yn y gofod yma o gwbl. Yym a mae symariaid hefyd ar y maes os ydy rhywun angen siarad. Rŵan te, dyna hen ddigon gen i.

Parch a llyf a iaith i i rywbeth pan o'n i yn mynd drwy'n adeg iechyd meddwl i yn yn ugeiniau. Doedd na'm context rili ar gyfer rhoi iaith i'r bywyd mewnol ac i frecio a ballu. Dwi'm di bod i'r Steddfod ers tro a dwi'm yma heddiw a dyna pam y bo fi yma achos bo fi'n gallu siarad ynglyn â'r topic ma heddiw so dwi'n ie dwi'n rili falch o ga'l bod yma gallu roi iaith profiadau fi glwad

Mae iaith Cymraeg a lot well, lot well na fi. Uh, dwi'n defnyddio um, gair post-natal depression. Um, so yn 2021, nes i, um, nes i off a nes i eisiau hyn am laddio. Uh, un chwech wythnos ar ôl i bychan cael ei ennig. Uh, Ond jyst teimlad o dim bod dim dan, dim eisiau bod yma, Teimlodd fatha 'sa plant yn well off hefo tad gwahanol, 'sa gwraig yn well off hefo gwraig gwahanol, ac fi oedd y broblem, dim byd arall heblaw hwn i fi. So i fi, cymryd fy hun o'r o'r tŷ, o'r o bywydau nhw, oedd y peth glennach i iddyn nhw. Yym so yr Yn Hydref 2021 es i off ac nes i benderfynu na dyna fo, oedd o'n i'n cael digon ac lot o bobl yn sôn amdan faint mor calm dych chi'n teimlo yn, yn y munud yna. Dwi'n dallt rwan na dyna oedd y iechyd meddwl yn siarad a faint mor peryg oedd teimlo hynna. Dwi yn wir lwcus, yym, bore yna, am ryw reswm, yym, nath hogyn bach fynd ata fi a cweit gwych iawn gwddw fi, ac y cydl mwya yn y byd. A dyna nath nadu fi ar beidio bore yna. O'n i 'di paratoi, yym, o'n i yna, o'n i un troed 'di mynd, ac beth nath dod nôl ata fi oedd y cydl gafodd hogyn bach hefo fi bore yna. Ac oeddom yn meddwl be dwi'n gadael efo nhw, dwi'n, be dwi'n neud iddyn nhw, oedd o'n mwy selfish na hynna, oedd o'n mwy amdan, swn i byth yn teimlo y teimlad yna eto os o'n i'n trwad yn hŷn, oedd rhaid i fi teimlo y cariad yna unwaith eto. So es i ddod lawr, um, dwi wedi cael ambell o gwahanol triniaeth, ond dwi Yn yr amser roedd yn gwybod amdan bws yn Ardbysll, o'n i'm yn gwybod bod dynion yn gallu cael, o'n i'n meddwl na rywbeth ond merched oedd yn cael. So i fi, rwan dwi'n yn gwybod na dyma'r pwrpas fi, a iechyd meddwl yw'r pwrpas i fi i dod i llefydd fel 'ma, i gallu agor i fyny a rhannu fy stori efo chi, i ddeud, bod dynion yn diodde' hefyd, bod dynion yn mynd trwy'r union un peth â be' ma' mam, jyst bod ni ddim yn athro i fyny amdano fo.
Diolch am hwnna, ma' hwnna'n mae'n fraint i glywed ti'n bod mor agored amdano fe. Yym, hoffwn i sôn am... ma'... obviously ma' loads 'da ni trafod, ond wna i ddechrau gyda ti Aled a sôn am yr yy mudiad, y tudalen ti 'di dechrau am sut mae Dad, yym, a hoffet ti jyst sort of sôn am ni beth yw fy mhrofiad e a beth yw cyd-ddew e? Ie, digon.
Yym, so ar ôl cael ychydig bach o triniaeth ac yym,

So beis penderfyniad neis. Odd bod post yn deud peth o'n i'n... Odd bond do gin fi yn fi a'r hogyn bach, odd o'n odd o'n ffantastig. Yym odd o'n... Mae o'n tair mlynedd yn hŷn na'r hogan bach. Ac pan gafodd hi ei eni o'n i'n gwbod bod 'na rwbath ddim ddim yn iawn. Dim bo' fi ddim yn caru hi, ond bo' ni'n gwbod bod rwbath ddim ddim cweit yn... Ag fatha tad,

Mae yna gwahaniaeth rhwng deutha i gwrando, dwi'n newydd trio chymryd bywyd fi fy hun, dwi'n newydd oed chdi a trwy'r trauma ma hefo fo, dwi'n newydd hyn i chdi. By the way, dwi'n teimlo fel hwn am blant fi hefyd, dim yn gwybod sy'n hawdd i i gallu argyfwng iddo fo. So nes i chwilio am rhywle yym rhywun o'n i'n gallu siarad hefo, nes i chwilio yym am jyst teimlo fatha AA meeting, rhywle o'n i'n gallu mynd i siarad amdano fo.

Dwi'n recordio a gwario fy Instagram fi a Facebook fi ac dwi'n agor yn dat teimlo. A dwi'n yma tada isio gweld, dim nhw'n isio dod allan, dwi'n isio um, neud ceir beth gyda fi'n iawn.

Tibod, peidio cofio hwnna ar adegau a a ma'n iawn. A fi fi'n credu ond ma'n ma'n ma'n cymryd amser i kind of addasu'r feddylfryd 'na sy'n cael ei bwydo i ni online. Am ffilms yn enwedig ma'n gallu bod yn hit or miss o ran ti 'di cael rhai llefydd lle ma' lle ma' cynrychiolaeth rili da yn ddiweddar yym allai sôn am Afterlife nes i garu'r gyfres 'na achos nes i crio gwyneb fi off a chwerthin gwyneb fi off.

I chdi, mae'n mae'n lyfli clywed chi chi yn siarad. Yym ie, timod, ni'n stryglo efo iselder, anxiety mawr, wnes i ddechrau defnyddio cyffuriau a alcohol a wnes i drio hefyd tra fan hyn cwpl o weithiau yn defnydd intensive care a wedyn es i ysbyty hergest am ryw dair mis, pedair mis. Yym. Ac nes i droi'r celfydda a chyma'r er enghraifft dwi'n gwybod nes i droi'r celfydda nes i beintio bob diwrnod nes i fynd i'r day centre efo stereo bach a ddechrau dansio achos dwi'n ddansio proffesiynol yym a dyna dwi'n feddwl oedd yr oedd y meddyginiaeth a o'n i ar 13 gwahanol dablets am dwi'm yn gwybod be Oedd dad yn iawn bob hyn, rili. Yym, so nes i droi at y celfyddyd da, ac bob nos oedd yn dydro troi o gwmpas, bob nos o'n i'n rhoi headphones i fewn a o'n i'n gwrando ar y darn o opera 'ma o o gyn Strauss o Arabella, ac oedd y ddau gantores credible 'ma, ac o'n i'n gwrando fo bob nos achos o'n i isio jyst rhywbeth hollol brydferth i fynd fewn i fi. Dwi'n meddwl pethau fel 'na Nath Becca helpu fi ac o'n i'n darllen llyfrau am dan seicaetri yn y Psychiatrist Rhywbeth person yn mynd i drio nhw trwy trio dallt t'mod be be sy'n going on yma a wedyn ar ôl t'mod o'n i'n lwcus iawn ac heads up i mam sydd yma diolch

So es i nôl, ac o'n i'n gweithio mewn sbyty meddwl yn Tooting yn Llundain, yn intensive care, ac o'n i'n fatha, dwi'n gorau neud hyn am reswm, dwi'n gorau cwrdd â'r rhan yna yna ohona fi a bod ar yr ochr arall, fatha bo' na ochr, ti'n gwbod be' dwi feddwl? Ochr arall o fod yn therapydd, ac o'n i'n rhedeg grŵp yna ar gyfer dynion efo seicosis a ac yym A dwi 'ma heddiw, a dwi'n sobor ers bron i ddauddeg mlynedd, mae bywyd yn wahanol, dwi 'di ista ar 'y nghîn yn y therapi am flynyddodd i drio dallt ac i drio gweld be' ddigwyddith, be' ddigwyddodd, dal 'im yn gwbo, ond ond dwi'n agosach at ffeindio cariad tuag at fy hun, tuag at y profiada dwi 'di ga'l, os dwi'n newid un o nhw. Dyna di'r peth, dyw e ddim un profiad o gwbl achos dwi'n meddwl maen nhw'n neud ti gallu bwyty rili. Yym a ie, a hefyd dwi'n gweithio fel fel psychotherapydd efo pobl eraill yym a mae'n fraint gallu ista 'na a gwrando fel math o bobl i ni wir dros y blynyddoedd 'di helpu fi drio neud sens o'n mhrofiad i a dyna dwy ddynion dwi'n meddwl ydi Bod nhw'n gofio gorfod i ti ffeindio'r iaith. Ti'n ffeindio dy iaith am y peth 'na ti'n deimlo yn y fan 'na. O'n nhw'n deud bod o'n fan 'na, hollti fan 'ma mae o. A ti'n trio bedio, bedrenwo y peth 'na. A dyna fi a Chad dwi'n meddwl ydi trio i trio rhoi iaith i cael rhywun i wrando arnat ti ac i glywed ti ac yn nodio bod be dach chi'n neud a 'dan ni'n neud yn gyrraedd yn mynd ia, ti gwbo? Ia. Yym so.

Mae dy byrru lle ti byw, pa adnoddau sy' gen ti, dy gymuned di, pwy sydd o gwmpas di, os ti'n teimlo bod ti'n gallu ac... Slightly off topic ond tibod, 'di mental health ddim yn existio yn y person fama, mae o yn y gymuned. Ti'n gwybod? Dan ni... mae o fama i gyd dydi o? Dydi o ddim rywbeth sy'n styc arnon ni so, ma' hwnna hefyd yr un peth os ydan ni'n cael o'n well so. Dwi'n meddwl jest i risgio a deud be sy ar dy ganol di yn yn hawdd iawn er iddo jest i jest i risgio efo rywun ti'n trystio ti gwbo? Y cama bach bach, cama bach bach dwi'n meddwl ydi o ti gwbo? I fi oedd o'n genai ddw- dda gath dros mynd ym Myrddin ac i mi oedd y ddau gath yma yn gadal fi gofyn y bora a a edrych ar ôl rwbath arall ti gwbo? Petha bach.

Ie dwi wedi byw yn Portiwgal, Gaer. Yym ma' lot o be' profiad gwir iechyd meddwl yw lot o weithie efo cymuned dysgwyr ac yn y blaen 'lly. Yym a dwi me'wl os o'n i'n wir yn onest amdano fy hunan yym dwi me'wl bod petha sy' 'di dod i lawr dros y bywyda ydi sefyllfa ella bod ni 'di ofn ein hunan iawn a ella bod y sefyllfa bod ni jyst fel yn 'di dod i fiewn i yym wrth ddim bai o'n hunan. Um, ond jyst i fod yn glem, a jyst dweud, ie, dwi'n cael ddim yn gret yn hyd, ie, dwi'n cael ddim yn iawn yn hyd, ond oes newid pethau bach, mi, mi fydd pethau yn well eto. Os mae hynna'n rhoi go i grwp o ffrindiau sy'n eich bod eich lawr, neu cario, neu wneud bod mewn um, fan fi, uh, teulu.

Profiadau chi a beth rydych chi'n gallu gweud wrth bobl sydd falle yn nabod rhywun sy'n mynd trwy hwnna neu yn mynd trwy y profiadau neu'r teimladau yna ei hun. Oes yna unrhyw fath o cyngor neu unrhyw fath o gobaith dych chi'n gallu rhoi fel pobl sydd 'di mynd trwy hwnna a dod allan o fe, ohono fe yym a jyst ie. Any thoughts?
I fi, does 'na'm one phrase that fixes it all o gwbl. Dio ddim, os dach chi'n newid hyn ych bywyd chi a bydd pob dydd yn well. If only. Pob dydd. Ie.
I fi, mae, wel, mae pob dim...

Dangos bod allan yn y natur, yn y coed, yn dal cyncod, yn fflcio dens a pethau fel 'na. Pethau plant, dan ni'n gwybod bod ni 'di tyfu fyny a bod ni efo locsyn a hyn a llall, plant dan ni'n dal i fod. A dyna be dan ni isio wneud, dan ni isio...

Yym, achos ma' hwnna'n ran mawr, dwi'n meddwl, o be dan ni'n ella yy fel dynion yn gallu teimlo o ran bod ni ddim fod i fod yn hyn a llall o ran be wnes i ddeud yn y National Lab yna. Tibod, i i i fi oedd yna hogyn bach tu fewn i fi, deud gwir, oedd yn wyliv am y ffordd o'n i yn y byd wnes i dyfu fyny, tibod, yn yn cwiar. yn mynd o bellach. Dyma'r fath dim ar hwsa ar y pryd. Yym so dwi'n meddwl wel nes ti ddeud cyfle i fynegi, cyfle i estyn allan a a dwi'n meddwl dan ni'n gorfod dysgu iaith i allu ac os gen ti ddim y iaith na lle ti'n dysgu'r iaith fel bod y dy fewn di'n bwysig. Bo be ti'n teimlo yn bwysig a bo rywun yn deud ma hwnna'n rili pwysig so mae'n ma na rwbath neud efo i fi am bo ni'n dechra fama t'mo yn addysgu hogia a merched pwy bynnag jyst i i ffindio iaith t'mo ond dwi me'l i hwylydd ydi'r thing i fi ydi'r peth sy'n yn gallu stopio ni allu They hate playing going on so ac i ddynion ma' nhw'n gallu bod yn guriedig, dan ni'n gallu bod yn guriedig so ma' hwnna'n yn naturiol weithiau so jyst fel ti'n deud y y y cyfla a bod na bod na cys- bod na context i allu i ti ddeud dyma sy'n Beth heddiw? Sy'n amazing. Ie. O'n i

Nath o nath o yym nath nhw gerdded nag ochr jyst mewn hollol jyst distawrwydd ac dwi'n gwybod ar y pwynt yna oedd na deimlad bod na rywun yn gwrando heb eiriau ti'n gwybod jyst yn perthnasu dim yn trio fficsio dim yn trio neud hefyd jyst bod efo fi ac mor syml o beth ond dwi dal yn cofio hwnna fel moment i fi fel o'n i'n gallu dechre cael yn well. Ni'n sôn am dwi wedi cael therapi

Yym, a weithiau dwi'm yn gwybod pam wn i, ond maen nhw'n gallu deud, ocê, dwi'n teimlo'n melyn, neu dwi'n teimlo'n coch, neu dwi'n teimlo'n du. Wrth oed yr iaith i'r plant bach, ond maen nhw'n gallu newid. O, wyt ti'n poeni crio? Na, paid â, paid â, dwi'n 40 ac um, ei gorau fi gan hyn fi oedd uh, little boy should be seen not heard. Um, so dwi'n meddwl, Rŵan mae gennym ni'r pŵer i newid y dyfodol, fel bod plant hynny'n tyfu fyny i gallu bod yn fwy agored, yn gallu siarad mwy amdano fo. Mae yna pobl oedran ni sydd dal yn teimlo fel bod nhw'n methu. Ond i fi, diolch yn... Be dwi wedi sylwi o'r dynion dwi'n gweithio gyda, diolch yn ffaith bod nhw ddim isio agor i fyny, dyn nhw eisiau siarad, ydy'r ffaith bod neb yn gofyn, bod y stigma jyst iawn yn ffordd arall rownd bod

O ti'n cael llaw a ffonio nhw a jyst deud, ti'n gwybod, dwi'm teimlo'n grêt ond 'swn i'n licio jyst cael chat amdano. A 'sa chdi'n, dwi'n gweld bod yn annog o pethau anodd i, i cyfaddau i ddeud bod chi ddim yn teimlo'n iawn a bod o'n nid yn byd o'i hun. Dwi dal yn weithiau nid o'i hun lle mae o'n teimlo fel bod o'n rhwysau i gyd o bywyd jyst i pigo'r ffôn deud bod fi ddim yn teimlo'n iawn.